Nilqgħukom lura għal episodju ieħor ir-Rokna, ir-Rokna Podcast. Għandna qegħdin fost li ma tantx inkunu s-soltu, anzi l-ewwel darba, qegħdin Sauvage. Sauvage, Sauvage Lifestyle Gym, qed taraw u naseb

U tkun taf eh, fil, per esempio, meta jasal lejn il-finals, mm. tkun taf ek lim tipo tejt ħajer baħja, u ek tipo, you have an indication? Eh, bej u għetu jħor, max fil-verita, I don't, I'm not one of the judges, I'm just the host, so I don't know, ma nafx xie jkunu għalu l-ġurja fl-ħar mill-ħar. But ovvjament nsir nafu Wara. On set.
Dak reba, jina spliħu jema. Ma ma ġanda għandek xi favori tgħid dan ixtieq jew dan naħseb li jekk għandu l-potenzjal li jirbaħ. Mela mhux qed ngħidlek issemmi minnu ma naħseb kollok dik il- Le, mela, mela, we're very close to the judges. U l-ġuri ovvjament jitkellmu magħna so bekk nkunu mm. nafu. Tkunu bekk for ta' informazzjoni. Issa, Għax ma l-waqt bizna fuq dak il-xogħol li li xtaqt insaqsina u għek bħala issa social media jisu naf li għadde kif qabel ma bdejna li influencer ma tantx joġbok it-terminu. Eh, Il-kelma influencer, għazin, għax it's such a, such a cheesy word, influencer. You know, I am what I am organically, għax

qatt li ħa tmur full force fuq eh, pereżempju il-vision ta' ta' dal-ġim tipo kif kif ġietek f'moħħok li ħa tgħid għax inti il-background tiegħek anzi familtek kollha ji- fisherman, ġifieri ma- ma- kif biex taqbad tgħid minn flok ħan- ħanerfa tunnella ta' ton, ħanitfa- ħanerfa ħanerfa l-weights fuq il- Eh, Għajna minn dejjem Vera. kont nħobb l-sports, il-familja kollha aħna, jien qed- aħna qegħdin erbaħwa. Em, U kollha nħobbu, we, we like to stay active, minn mindu kont żgħirek, kull tip ta' sport għamiltu. Pero meta mbagħad there was a point Ovvjament minn mindu twilit kont naħdem mommi, I had no other option as in it was easy money dejjem hemmhekk. Nista' nitlaq minn xi fi xi irrid, nista' nagħmel irrid, so it was very easy for me, imagine 16 years old u għandi għandi ħafna flus, m'għandix għalfejn immur l-iskola, like ħafna flus for the age. For the age. Considering kemm kelli żmien. So it was easy għalija, until obviously mbagħad tibda tgħid issi I missed out on a lot, I missed out on school. U peress li minn dejjem kont sportiva meta mbagħad eventwalment bdejt CrossFit, I wanted to pursue it, um, I wanted to pursue coaching, uh, coaching CrossFit. U bdejt bil-mod il-mod klienta law, klienta lem, studying it. U mbagħad naqa' naqa' bdejt nibni, bqajt naħdem mommi, fl-istess naħdem as a coach, mbagħad naqa' naqa' bdejt ir-ratio bejn working with my parents and working in a gym. Beda lejn il-gym. But then ultimately bdejt nara li when I was, I, I had a good clientele and I was renting other gyms, nġri minn gym għal-liħor. trying to trying to satisfy all my clients għax minn minn ħat isfel, minn minn ħa minn minn hemm. Imbagħad eventwalment qed tistret jien qed nħallas il-kera lil ġimmiet oħra meta għandi dawn nies. So I said let's check out my options if I had to rent a, a, place, gym, a place of my own. U l-ewwel post li rajt kien hawnhekk eh, waġobni u f'temp ta' xahar xarin immu jgħid. Ġifieri inti kemm kellek żmien meta bdejt jisu Tamel daw il-bħal trainer. Coaching, eżatt. 20, 23, 24, għam 29 il-ġurnata, illi ħames snin. Alright. Officially coaching. U inti għet li ma konċ kont naqqas mill iskol kont dejjem tkun mamma ku għek. Mhm, mhm. U jisek għet li you feel like you missed out on some stuff. Considering fejja da issa li għandek il-ġim tijak għandek following sew, t-samel affajt tipo li tixtieq tagħmel inti, mm. għandek lifestyle li tixtieq inti. If you had to go back, would you change something jew le? No, ta, not really. I mean, naħseb li kont nagħmel pereżempju x'għamil żmien nistudja ah, mhux università, sorry. Għamil żmien dik niftakar minn Gawdens. Kont nistudja l-università. Allora bqajt ngħidha. Għamil żmien kont nistudja l-MCAS eh, Engineering, Mechanical Engineering, għamil tliet snin. And I think that would be my only regret, not finishing it, għax a month or two before Graduating ma bqajtx imur. L-aħħar ftit jiġifieri. Tat, għax at least imbagħad avolja bqajt imbagħad naħdem ma' miwek. And it's completely different to what I'm doing now as well. Mal-menu għandi. Xi ħaġa, xi ħaġa karta li tgħidlek kif għaddejt. Eżatt.
I have nothing. Ma xorta ġu l-skill u knowledge. Le, l-skill u knowledge ġemija, tat. And I still like it, that's very interesting. U mela t-semmi dil-bicċa u fakritni, tipo Qabel l-istigma ta' ħafna nies li min imur il-gym hu tipo min jinbena, ħafna mhumiex daqshekk school smart. Kif kont taħseb li tipo għax tgħid għax pereżempju għataw ftit min jaħseb hekk. Imma it's very stupid. Jina most of my friends who train with me huma l-aqwa nies fil-aqwa xogħlijiet għandha ħafna tobba jaħdmu jitrejnjaw miegħi ħafna u tobba tajbin ħafna like imlaħħqin għand hemm avukati, one of my own trainers, he's a lawyer, ġifieri.
Hija stigma li kważi it needs to mhux it needs to, ma kważi it's relatively dying out palissa. Shouldn't even be.
U anka per ħafna mit-trends u hekk il-gym bro culture mm. inbidlet ħafna mill-li fej kienet qabel. Qabel jisek tipo għaw ħafna nis jifanfra għax jgħidu għandi l-muscles u għek. Mhm. Immissa l-lum ġurnata għu it's more accepting of newcomers u. Yes, yes, yes. L-lum ġurnata naħseb jina nis fetħu iktar we're more open-minded, jisna u iktar peress li sa' din iktar I think, mux I think, it's quite um, obvious nowadays we've become more more aware of mental health u hekk, femtu mhm. dak li jkun Qed inkunu iktar sensitive to other people's feelings, so illum il-ġurnata m'għadniex muscles u muscles, illum il-ġurnata sirna iktar. Sirna nafu wkoll li fitness is, is the how the, what do you call it? The remedy, the best remedy for depression. Depression iva, u hekk kont se ngħidlek fil-fatt li ħafna min-nies li Qishom ħafna rġiel jgħinu jgħinu il-mental state tagħhom billi jmorru dik is-sija ġim. Għax jisek apparti li qed tgħin il-ġismek jisek għandek dik is-sija paċi waħdek u you can test your limits u hekk ġifieri. Eżatt, and nowadays now people are still people are more open minded and they're more open to other people. Għax peress li qed ngħid kif qegħdin ngħidu we're more sensitive and we're more aware of mental health. Hopefully there's less bullying at the gym, anzi, pjuttost jekk tara bniedem, jekk qabel kont tara bniedem qawwi jidħol ġo gym jittrenja u kienu jitnejku bih, llum il-ġurnata u I applaud. Ħafna u.
Personally I would applaud, anzi. U bad pereżempju anka TikTok jisu revolutionized mhm. eh, gym culture, anka pereżempju jekk ikun hemm xi ħadd Jgħidu dan ġast jgħat balk qawwi jew daqt ħajmel il-kap. Jista' jkun ukoll, eżatt.
Għalija, għamil żmien dis-sena kont qed nikol u nixrob u nagħmel u ngawdejt saqa mhux ħażin, and I gained 10 kilos. U I was telling people I'm on a bulking phase. I, can, I, I got easily out of it. Which was true in another sense, għax fil-verità, tant kemm Umbat,

Tamil xi 5k run, fimt, obviously. Tejt iva, kem nerfa dawn namet 3 minutes.
Eżatt. Strength work is much easier. As in, it's not, it's still hard, ta' don't get me wrong, but it's much easier than, it's, it's much easier to tap into it than it's than it is to tap into an intense cardio session, fimt?
Il-mindset ta' qabel ta' cardio jisek ħat qotol xaħat U meta tiġi mm. biex tiġi tagħmel il-weight state għandek dawk iż-żewġ minuti terfa' u bat tistrieħ once li tqed il-weight list.
Da kardio għandek jisek kwarta jekk mhux iktar għaddej tidej il-ħin kollu. Inti titrejni għal nisu tagħmel dawn l-affarijiet, mm. kieku jkollok tażel exercise wieħed inti għalik biex tagħmel il-lek għal-pjata ħajtek ma tagħmel xejn iktar li f'dal exercise. F'dal exercise.

Tkun qed teħfif like you're um, you're not gonna build muscle fair enough, but you're, you're building endurance. Endurance. From, from a, kif tgħid, pala l-iktar wieħed li għamel sens, burpees would make sense, jien kieku mot ma l-ewwel tnej probabli ġifieri, mhux għal I love burpees. gu. burpees.
Le, Jien, per eżempju, jien bodyweight eh, da push-ups iktar li toġobni u il- il- il-various forms ta' push-ups li

X'tgħid lil dawk in-nisa li jgħidu għax jekk titrejnja qisek qed tiġi qisek raġel? Tipo
I mean, I don't judge. If xek ġiri jina bħala trainer jiġu ħafna nisa għandi ovvjament. Mux jisaqsuni jgħidu li den ma rridx nikber ta' ma rridx niġi. And I'm not gonna judge them. I hate it when they, when they tell me. So I'm like, madonna, guys, Enough. Tipo be, don't obsess over what people think of, think of you. Sa billi tallajt naqa' muscle, be happy, you're a strong person, fimd? But at the end of the day, I'm not judging them, għax jekk għax jiena ngħid għalija jien waħda minn dawk li I don't want to to look masculine. I like to keep a bit of my femininity. Um, ma that's my personal opinion. Minnu mbagħad atleta bħali u ma jinteressax kif jidher, Eżen, anzi, jippreferi jekk jara naqa' biceps u u dahru kbir u hekk. That's fine as well. Eżen, li qed ngħid is- huwa li don't obsess too much over what other people think of you. As, jiena I like feeling more feminine because me as a person I'm, I'm, I have a, I have a lot of masculine energy għax anke kif nitkellem na iktar salvaġġa. u nippreferi nibbilanċja naqqa' żgħira ruħi biex I balance out my masculinity with certain femininity. Mhux qed ngħidlek ma nħuhx pjaċir nħares fil-mirror u nara l-biceps u x-shoulders, ta' but there's a limit. And something people don't know about is women think that

Hawn min, hawn irġiel, ħafna irġiel probabbilment jgħidulek, jgħidulek li l-Allu kieku tajjeb niġi kbirek fuq fuq Da, xejn. malla, għallu, kem terfa zoċ wejt u tajt. Unfortunately, people don't know the truth. Fimt, da- they need to be educated more about it. U, u there's nothing wrong ukoll minn min actually da, Terġu- juhu, juhu, No, steroid not jew at le. all.
Min jekk- Jekk taf xinu ma ir-riski u l- u l-vantaġġi u Jekk jgħu hemm tobba research. wkoll jgħinu.
Eżatt.
Għax hemm tobba Mela.
li Why not? jieħdu d-dem u jaraw li Ekku. tip da tip ta' steroid u jaqbel Ekku, għalik. ekku, le, I'm not, And in bodybuilding, if you want to compete in bodybuilding, you have to, you have to be open up to, you have to open up to take anabolics bil-fors.
Għal minn għaddu ma samax, għanna Patreon u koll, jek ma tafux kif titlu taħt tal-video għaw link għal Patreon, morru emmek u għanna naqa exclusive stuff għal minn fil-Patreon. Tixtieqilhom naqaljon? Għanna għanna tista' taru l-episodju qabel. Qed ikollna podcast ġdida jisimha Parlata bil-bajt meta jkollna affarijiet iktar xi xi ngħidu li Naqa' ġusi staff u hekk. li ma nistgħux ngħidu ħaddieħor, għandna games hekk fejn nistgħu nagħmlu hekk ikollna ċertu ammont ta' patrons nistgħu nagħmlu xi spe- special events. Ħajkollna wkoll l-aċċess li intkom tista' ta- taraw minn ħajkollna guest il-ġodda u tirrekomandaw ieħor. Tista' tiġu l-podcast hawnhekk stess. Tistgħu saqsu mistoqsijiet ukoll anke fuq il-chat li jkollna exclusive għal minijiet ġo Patreon. Tistgħu saqsuna mistoqsijiet minn qabel biex insaqsu l-guest li jkollna hawnhekk. U just all around good vibes. Ek tiġu, kemm taraw il-link ta' description. Thank you. Please.
Li nara tajjeb li dal-axħar hemm jisa trend fuq TikTok. Mm. Immorru jisaqsuhom lin-nies jipo are you uh, netty or not? Netty or not.
Jekk inti m'intix natural u tgħid li m'intix natural, that's fine. Anzi, għaw min. Għax inti li mġli għattati li n-nis għatti drom isma jena kbirek, għax jitniħu l-affarijiet. Il-problema tiġi mbat jek inti fik daqshekk u n-nies jgħidilhom lej naturali kemm mm, nitrejnja hawnhekk. There was a time, ta' jien niftakarni there was a time fejn kont nara raġel kbir kun qed jillallu, mbagħad kien jgħid li jiena naturali kun jgħid li kontrihom dal-affarijiet. And I believed it. Illum il-ġurnata that I am in, in the industry mm. and uh, I know people who, who take

But, uh, there's, no, ma, there's no point kważi.
U palissa it-trend era if you if you um, come out clean li tejtaw, per eżempju, pal sibam, sibam u jett mill-laħjar uh, eh, Mr. Olympia. U, u dan, he is clean li jgħidlek, iva jena nieħu steroids. U I seek professionals u daw, ġifi u ħafna nis jammiraw għax, għax xorta dedication biex tamel countless hours fil-gym u xabba dieting u hekk. U oħra, aħjar aħjar tgħid li tieħu milli ta' għannik tgħid li ma tuħux. U xati ignoranti like like I'm saying. Apparti minn ta' għannik tagħti impression ħażina lil mradu għadu ħajibda di training. Għax hekk inti tmur training nagħmel sena u ngħid għadni ma għadni ma wasal.
Għadni rajt forsi ħarja żgħira differenza ngħid għal xejn nitrejn għax daw Jien li forsi nara ħanqa żgħira I don't agree on it is if um, sports athletes Ta' ta' tipo Olympics u hekk. Eżatt. Le, dak, dik- dik dik nagħmel, nagħmel. dik That's naqbel magħha wkoll. Even CrossFit, you're competing to to be the fittest. Who is the fittest on earth?

Nimpruvja ngħid iċ-ċansijiet biex hekk xi darba jkun hawn xi ħaġa Malti hekk. Jiena dejjem ngħid, pereżempju I teach yoga as well. Tiskanta kemm hawn min, għax this is what I teach my athletes, how to fall. I implement it in, in my yoga sessions. To be more mobile in your ankles, kif taqa', football players, most of the injuries in football players, apparti jaqraw xi daqqa, meta jaqgħu, kif jaqgħu bil. Jaqgħu ħażin. Jaqgħu ħażin. Eh. Għax they're, they're, they're so immobile um, and they're so unfit in, in that aspect li they're not prepared to, to, to, fall. to fall, basically. Mbagħad iweġġaw.

Issa niddevi naqa' mill minn x'isma. Minn fitness għax naħseb jien kieku nibqa' nitkellem ħafna fuq għax.
Dis-sena anka tara fuq TikTok il-ħin kollu anka pereżempju x'tip ta' supplements tieħu u fiex ħin u fiex fiex eh, l-aħjar tieħu l-protein hekk mhux wara jew qabel tipo hemm ħafna ħafna ħafna hekk tibqa' tiddev jiġu fiha. Li xtaqt ngħidlek xaħġa kompletament differenti, semmejna li aħna, at least jiena, huwa il-main reason li għet I'm working out for self-defense. Mhm. Inti tisaqbat u tmur tispara li għax nafu li li tajba fil-range u kol. I mean, tajba. I'm good. I'm good. Ain't gonna lie.
Min fej beda jisu dak il-hobby? Min dejjem kelli interess fuq firearms. Minn dejjem kont miktar għax kont inkun ma' ħija, kont noqogħdu nilgħab. I had a book, I used to read a lot about different types of firearms meta kont żgħira. Imbagħad ovvjament kbirt and I started doing more girly things. U meta as an adult like at this year now, I turned my hobby, which is CrossFit, into my my lifestyle. I need to find another hobby, and I did, I did, I found, I do pole dancing as well. But then I'm like, stra, but I want to do something more, ah, Out there. yes.
Um, and I remembered li, as in, I, I ride a bike, I have, hemm ħafna affarijiet cool ta' as in, in my head they're cool to do. Imma fa- shooting a gun minn dejjem kienet xi ħaġa li xtaqt nagħmel u Xtaqt kont insejta. U only a couple of years ago, naħseb during COVID time. Qed tissi now is the time to start it. Għatek daw bil-Covid jaqbdu jaqilbu jibdaw jiġu għalija, kolli biex. Jek daw tal-Covid back then kienu jgħidu l-ħajsiru zombies, ma nafx kienu jgħidu insomma. Bat jgħidu jiba.
Preparata li jom.
Preparata dajt. Ma nafx jek tisparax lej zombi pax ħaj.
Skont fejn tiltu? Ma nafx, ma nafx, I haven't watched a lot of zombie movies. Eh, u tħalt tħalt ġo fija ġifiri. Eżatt, but ovvjament I did the course.
I'm very terrified of, of guns, eh? Yes. Jien per eżempju waħda mill-iktar ħaġa li bezzani mill-Amerika għal-fat li il- il-carry ah. on li jistajdu. U to be honest, dil-ġimma smajt waħda li Florida now you can just non-licensed can just go and buy a gun. Min Walmart.
Jek tipo.
Tmur convenience tajt iva, għanu cupcake u għanu 9mm. Tgħadhom flimkien. That's insane.
That's mad. Għaw Malta vera jizom, vera they're very strict.
They're very strict. I'm not complaining kif edina u Malta, ma il-fat li, per eżempju, li tista' tmur tixxi tgħid ħanniħu late night eh, convenience run hemmhekk u taqbad issib żewġ toqbit fuq hekk tgħid għadejt. Wild. As in, alright, jien taf xnejtu kollax ħafna minn nies je- they're very against guns għax they're like they they say they can kill people u hekk whatever. I mean, yes they can, but I can kill someone with a fork. I mean,

strict on that. Iġviri għaw Malta range, ma sax immur jiena minna licenzja, whatever, ummur. Għasin li għandi licenzja ma nista naqbat ummur. No, we're very strict. Ah, Anka per eżempju, you have to carry the logbook with you, you have to carry your license, obvjament.
And you can only travel with your firearm mill-post, mill-post, mill-dar.

Quite funny, eh, ġifiri, timmaġina ħassina jew tajlu, ma sax tawrax fin hawnhekk. Delivery. Em, eh, Issa, nerġa' nqelbu kompletament il-folja differenti. Fil-bidu semmejt li inti tħobb tieku ħafna, tamam? U anka tara l-Instagram tiegħek jkun mifquħ. Tipo, jew ritratti tiegħek fil-ġim, jew ritratti tiegħek fil- fil-restaurant. Memx, memx in between, sawa. It's very funny, I just said that yesterday to my friends, itlu madonina ħajti nikol. My feed is just me eating. Jien not gonna lie tqabad nil-ġuħ. eh. Anka per It's eżempju, working. Kell- My influencing is working. per eżempju, nkun jgħet il-xol, jew nkun da, u ikun wasal around eh, dan nofsinar, u kun I'm catching up għax ikolli l-break fuq l-stories ta' ta' ħaddieħor. U n- nara Valentina qed qed titkellem fuq fuq xi xi X Factor the other day, jew kalla da, un bat nara xi 9 hours ago, nara mort restaurant la' u bat. Ma Valentina mi xi wahda li ma semmix li kella. Le, dik u koll, le, xi ta' tamel riċetti u għek. U anka, per eżempju, riċetti li t-prof din nis u koll, ġifi, u ħafna

ngħid ħan nixtri xaġġa tal-ikel biex meta meta nerġa' naraha l-ikel niftakar fil- fil-post li qed hemmhekk. Okay. So hekk pereżempju ngħidu That's a good way of remembering.
remembering. So pereżempju ħadd gulax. So waħ- ma nafx hekk ma nafx x'inhu. Ah, Em, eh, f- Fuq il-muntanja ta' Morski Oko f'Poland. Ok. U kull darba li nieħu gula xo. Fakrek. Da ifakarni dak il-post. Alright. Emmek, jon kellem. Creating memories with food.
With food. Għax once li xom dik irriħa li tkun simili. Mm. Ta' dak tisek tiħu il-nostalġija li eh. ta' dik issa ma nafx mhux stramp ġifieri għajdu li. It is a bit weird.
Imma imma mhux se niġġudikak għax jiena kull fejn imur irid nieħu their traditional food. U jkun xikun, I don't care, I eat everything. I'm not, thankfully, touch wood, I'm not allergic to anything and I don't hate anything, I eat everything.
U ġelli sifirt ħabba li ke? Ija, mela.
Mela, I mean, postijiet għall-Italja. Għaxaw minn ġudukani.
Għax mort l-Italja ħabba li kell. No, as if.
U taf minn. Le, wiet minn sabi.
Ah, eh, no, no, no. Ta' għax per eżempju il-carbonara minn min Ruma, mm, insane.
Insane, eh?
Lalla. insane, eh? U anka per eżempju eh, il-mort mort ħat lasagna minn Bologna u jew Bolognese u koll. Crazy, eh? Crazy ħafna li kell. I love pasta.
I just don't eat enough, eat it enough. U ma nafx hekk dan naħseb inti ta' fuq xi xanajt. Eh, meta jiena biex issolvi eh, kull gwerra li hawn fid-dinja sewwa. Eh, diġà jaf xanajt. Ek li kell m'għandhomx calories sewwa. Ah. Naħseb nisma' jargumentawx. Jaqbdu jiklu biss. Vera.
Vera, imagine. Tikol li trid ma tiżdiċ.
Kulħadd happy.
Kulħadd happy. Xa tagħmel? Qed targumenta hu hu tiramisu jew hu jew hu xi ħaġa.
Vera, food really saves the world, literally. Dejta lija jiena If you want to make me happy, feed me. Daqsek?
If you want to make me happy, feed me. Kandi burda ta' ħażina u ġibt li l-ikel, you saved my life. Biddil You saved the argument, biddilt l-burdata mill-ewwel. I'm, I'm very weak to, for food. Infatti, mnalla nitrenjax, li kikum ma nitrenjax jien. Tal-biża' jqis għal għodd. Tespandi.
U kont qed ngħid hekk, pereżempju ġieli orejt ukoll inti fi stories li pereżempju mm. il-before and after ta' meta tmur tiekol u mm. turi turi mirror shot u mm. tara il- il-platna di. Il-baby bump kważi. Ah, ah, mirror shot tiegħi. I mean. Jien I'm guilty for it. Jina dejjem wara ikla, dejjem, it's a habit. Neħi l-buttuna, and I'm like, ah, dejjem, eh, unżom unżom dari, because it's literally, it's a baby bump. Literally. U ġili għeddu li nisa jiddu li den, madonna ġara.
You just met me after an, an hour of eating. Dik taħġa satisfying, għal ti kod neħi l-buttuna ġastin. Ġiġi xtejd nerġa noqfil, għatax No way. Impossible.
Kompliment ta' xef dak. Yes, it is.
Issa, eh, nerġa neqleb topic differenti. Hemm ħafna fuq xi xtejt.
Skem tagħmel affarijiet differenti, it's impossible to keep up. It's very tiring to keep up with it. U
Mela, mistoqsi fuq din, apparti li kont għanajt. Tipo, kif jirnexxilek? Naf li il-ħajja tijak vera maġla. Kif jirnexxilek li, per eżempju, you juggle with most of the stuff that you're having at the moment? Tipo, um, advert shoots, tipo, mm. training, training tijak personali, għax inti apparti li mm. t-coach. Għasab waħda mill-affarijiet li I had to learn to accept is that I can never always look good. Number one. Għax naħseb l-iktar ħaġa stressanti meta tkun taħdem ġo gym, mbagħad ikollok l-intervisti, jkollok hekk, jkollok hekk, tintaqa' ma' nies, bla bla bla bla bla. Trid taċċetta l-fatt li this is your life and this is who I am and this is how people need to accept me. Intom, kombinazzjoni l-lum ġurnata, like l-lum stess, I am here today after a competition. I came straight after a competition. I'm, I stink, I'm sweaty, my hair, my face, tal-biża'. Ġifieri imnalla u forsi dik id-distanza ta' mezz bejnietna you wouldn't stick around me. Imma it's something I carry my eyeliner, my my eyeliner with me, that's my number one. Ħalli għalmenu nirtokkja ħnaqa żgħira and at least there's that. I have my hairdresser on speed dial. Most people know that għax dejjem għandha, kulħadd jgħidli inti dejjem għand il-hairdresser, eħe. I have to, she's just around the corner, so and she's one of my closest friends. U fejn jitlu outfits and whatever, deodorant, spray. Neset, ħafna drabi nħasal għant in-nies, like I have to accept it. I have, I have it. My favorite person in the world is my dog sitter, għax miskina she's not as such my dog sitter, she's my, my one of my bestest friends.

be perfect. Ti ma sa tissatisfa l-kulħadd. Eżatt, I tried, I tried to be 100% on everything imma it's impossible. U per eżempju semmejt il-klib tiegħek, meta jiġu għal daw l-competitions u hekk, li taħsibha darbtej ħabba il-fatt li eh, jkollok il-klib eh, id-dar u tgħid għax ma tantx rawn il-ġimgħa jew. Mm, not really because I do try my best. Trust me, I

to stress out even more. Fuqom, fuqom, fuqom, għonek, I'm a bit of a control freak, so my things I need to have full control. Full control fuqom.
U eh, meta jiġi biex jisek għax għax dawn nassumi mi lekx, tipo meta meta bdejna mela il-riċerka eh, quite a while ago, mhm. eh, you were just changing apartments, so mm -hmm. Istress li kellek matul daw jisom sena sena u nofs ta' jisom changes. Ta' changes, sawa. Kif jirne xilek ma tiġiġ burnt out? I'm not gonna lie, I think the worst time of my life was, not the worst time of my life, but let's say the worst time of my life

January, February and March were the worst three years of my life, settling into a new place, paying ħriġt ħafna ma like the dog. Medical bills.
Eżat, 7,000 ġin, between 6 and 7,000 ġin il-kelb. On medical, on medical stuff.
Unbat kelli ovvjament ħallast 20% tal-post. Like there's Kollox, u bat kollox, kollox fuq kien kollox fuq, and I mean, I never, like back then, I didn't even have time to heal from my breakup. Li jumbat fuqa kollox fuq in March, I realized what the hell is happening in March, April, May. I started getting back on my feet this summer umbat. Oh, people revitalized, people yes, yes, yes. To be honest, I think now, this current month, It's the first time I feel, so it took me a whole year kważi, it's the first time I feel
Stress free. Infatti, you guys know għax għara kemm ilkom tiġru għara għal din l-intervista, like I've been telling you yes, yes, yes that day, u qatt ma nirnexxilex, dejjem għala xi ħaġa, or I'm not feeling well, darba minnhom I had told you, guys I'm burnt out, I can't. Le, aħna. Kien hemm darba minnhom, and you were very understanding.
Kif għatlek? Aħna nafu ħafna minn daw il-celebrities li konna hawnhekk, nafu li daw ħafna minnhom jkunu jisom u xessaċ kważi u ma tjamlu favur l-inna li qed jiġu hawnhekk li kellu magħna. Yes, yes and no ta' ġifieri, to be honest with you, this for me is fun as well. It's just I want to be in a place meta nagħmilhom dal-affarijiet where I can be myself.

Ah, il-ħajja ma sax tija, few ma tija falħat. And I love people as well, so nejdwa kif ini. I take on more than I can handle. So it's all of this, all of this burnout work is all my choice, ta' ġifiri. Not the, the cause of the burnout, they're, the decisions I take, they're all my choice. Choices. They're my decisions.
So I take accountability for all of it. It's quite inspiring. Jena, jena li li kont bdejt il-fitness journey dis-sena, Vera isek ħafna nies jgħidu għal xiex daw l-influencers tal tal tal-fitness ikunu daqshekk popolari. Għax jiena nemmen li tista' tirrelata ma' ħafna minnhom mhm. li daw huma dedikati u jisek tieħu d-dedication tagħhom u l-inspiration tagħhom tipprova tieħu dik il-percentage tagħha u tagħha. It's discipline ta' a lot of people lack discipline nowadays and discipline is what you need to literally be happy in life. Literalment discipline equals freedom. Għax tkun tista' timmanage u Yes, jekk inti disciplinat mal-ħinijiet tiegħek, jekk inti when you start saying no, you're more free, literally.

Hemm saying bil-Malti, kulħadd baħħar tajjeb, baħar lix, kalm. Kalm saġek.
Saġek ed, anyway. Um, it is interesting, yeah. Um, li xtaqt insemmi, mhm. nerġa nerġa naqleb konversjoni kol. Differenti.
ADHD, ADHD conversations. I'm um, ADD, awija, so this, this for me is woo, this is fun. Um, uh, issa, ek ma nutajtu sawa, għanda tatu Għandek tagħmel tatu waħda, eh, Denis. Eh, għandi tatu waħda. Imma ġas kbira. Ma ġismi kollu. Kif, eh, għax per eżempju meta kellna l-Daniel hawnhekk tafu għal Daniel tal-Taberger Zink. Yes, yes. Għax Cardona. Iva, he expressed ħafna li tipo il-stigma ta' ta' tattoos imbidlet ħafna matul iż-żmien. Hemm minn du kien għadu żgħir għalissa. Issa tkun tatu għal raġel hija ħafna aktar komuni mill tatu fuq fuq nisa, speċjalment istil li għandek inti. Ġili ħassejt li tipo qed iħarsu lejk għax jgħidu għara din għandha kważi kollox.
I mean, Not really, ta to be honest ġieli esperjenzajtha but I really accept it. As in accept it to a point li you don't you think I'm too much, memx tagħmel u you're not my kind of person like. But I don't judge them, it's fine. Kulħadd għandu tiegħu, like if this is the life you want to live. Hmm. Jiena li jiena waħda minn dawk I hate hassle. So, m'għandekx grazzja miegħi, it's fine. Mux mux ħalqod mux ħalqod.
Għaz bis ħalqod naħseb fuqa. I do, obviously, I'm not gonna lie, ta, I'm very, I hate being fake, so I do admit that I think, sometimes I do think about what people think of me. Specialment ikunu nis, jinnaf, per esempio, meeting someone's parents for the first time mm, or mm. someone's family for the first time. Um, uh, they do like, Take a step back xi kultant milli because and I understand it għax families, speċjalment parents and uh, uncles, aunties, whatever, nanniet u hekk, they, they have a different older generation mentality.
Ġurnata ftaħni iktar moħna fuqhom dal-affarijiet and when it comes to stigma, I think it's practically not even. Oh, le, le, anzi, bħalissa per eżempju, iż-żmien tiegħi

Dan hu avvanz. Joking, I'm joking. Stigma. Le, let's. I don't believe that it's there yet. Anzi, l-mġata naħseb pjuttost it's a surprise if you don't have a tattoo. Milli if you do. U issa l-lum il-ġurnata u koll, Tipo, qabel kien bil-forsa għandek bżon meaning biex tagħmel tattoos u hekk issa jgħidlek għamil diex u ġob l-karattru, tipo, joġ minni kif tiżgħat.
Jina, on one arm I have tattoos that mean something to me, the rest is just things I've done. Għandi waħda ta' xi ex, boyfriend, ximkien, um, which had meaning to me, not anymore. But anyway, it was a time, tipo, anka meta tagħmilhom it-tattoos, like, Do most of my tattoos don't have a meaning. Mm. Uh, but I had done them during a time where now I look back and I think għara dak nara mil-tek, dak izmin għamil-tek. So. Flok li keret, għara?
Zaz, illallu, how good. Nice, you see. Wasanna, wasanna ximkien. Eżat, wasanna ximkien. Inti,

U kont qabel kont nħobb li post jom, mbagħad isni għad I need to take a step back għax now I'm teaching kids at the gym as well. So I had to take a step back, even with a uh, certain reputation. Not that I really care about what people say, but I do care a little. Jek I'm not gonna lie. Eżat, fejn jitħol xogħol qed noqgħod attenta

nidher b'bikinis and all of that stuff on my Instagram, sex sells ej, x'tagħmel. Unfortunately.
U ħafna ħafna
Yes and no. Ħafna mill pereżempju jiena l-ewwel darba naħseb li rajtek kienet eh, fuq Bulletproof kienu għamlu xi shoot ma' other fitness influencers ta' ta' xismu ta' Baywatch. Yes. U għax Mbagħad tipo bdejt nara da Daniel Umana l-oħrajn ukoll ġifi. It was quite trendy, għax kien minna li kien għadu kif ħarġ il-film ta' Baywatch, il-ġdijt, u għallura it was quite trendy, u minn hemm sirt naf ħafna influencers ma. Xini? We were better.
U palissa anka jem, jem palissa jem dak li, eh, anomaly.
Eh, anomaly, zvejn. Eh,

Eżan għaf li this is a generic question. Imma tbiddila eh, b'tali mod tbiddel l-istil jew tbiddel tbinġija inti sami flok hija mill-ek l-artistu. Kont tagħmilha li tipo tagħmel iktar tatuż li huma pinġejthom inti milli ħaddieħor jagħmlu fuqek jew le. Ma nafx ma fimtnix. Erġa spiegħani. It-tatus la għandek, so, inti dak mux inti penġejtom, jew le. Tkun tista tju kellek bidlom, pinġijom inti. If you had to start over, would you design your own tattoos? No, ta. Thank you, thank you.
Kelli brain fart, man. It's okay.
Li bdejtu semmu l-ewel tal my own drawings, like my erotic drawings, I would love to have that on, on tattooed on me. That's something I've I had to stop doing like I said minħabba ċertu reputation li I had to take it down a notch. But eventually I will maybe get back into it. Għandek erba fuq Instagram fuq il-highlights. Ija, eżat, eżat. Mek bisedin, eħe, eħe. Back then kont ma nafx għafi kont nedit jaħħom il-highlights, infatti jek torom għeddim bħaf editing. Now I can't really save them. And I lost the images of my iPad. Ah, so I have to redo them if I want them back.

Għamilt xi tliet snin jew erba' snin biex lestejtu. It hurts like a bitch. Ija, and the older you get, your pain tolerance just goes drops so low. U inti kemm għandek? I'm 29.
So I started when I was 16. Għandu sentej oħra biex nlestu li għanna nlestu.
Sentej. Jina li 24, saġviri 26, jkun lesa 26, saħja. Għara, jina il-boom ta' tattoos tiegħi kienet, so my first tattoo I was 15-ish. Jaf anka konna iżar, ma nix ċerta. Allegedly. Sorry, ma. She knew like a week after għalat l-ħara kollu. Għatar ma jiex missirek. I was always someone, I was, I was always a bit older than, than my actual age. Um, mature wise. Mature wise. Um, umbat malli għalaqt eh, l-18, or even a month before I, I, I turned 18, bdejt l-ewel sleeve, and all of a sudden from I would say, għax mbagħad ovvjament dak iż-żmien tkun għadek żgħira ma you don't financially, you don't afford it financially, mbagħad isni ta' 20, bej 20 u 24 intlejt konni in 4 years. Mbagħad 24 għala minn 24 sissa sa 28 għalaqt dari. And I've maybe I, I did two other small ones. Kemm taħseb l-infaqdek kollox? Ġili nibda li tajt noddhom, I don't know, istja.

I'm have a bit of an advantage mbagħad. Fimt, even with my social media nowadays jgħid li wi wassa. Kemm tibgħod titteggjan Ġibt li tant nies issa jgħid li m'hemmx tagħmel go ejja. Għax let's face it. Wieħed ma liħor.
Wieħed eżatt u bargain, ah, mhux bargain barter a bit.
Issa, jien di kważi eh, la semmejna da l-inti bdejt semmi li għanda ritratti fuq Instagram u għek. Ma nafxek ma tafx, nasib taf, insomma, għax kellimna. Ma intkom ma tafux. Hemm Instagram page, sawa, hemm Denise Kim Gafa fan page, ta? Mm. Eh,

Hekk jien ngħidu għandek bżonn tħallas il-loan mal-ewwel. Titħajjel? Ah, ma nafx, to be honest, I'm not gonna lie. This year was such a crazy year for me. I did consider it. Um, as in it did cross my mind. I mean, let's face it, it crosses everyone's mind. Ehm but I I don't think I would, ma nasarx sehem. As in because I was brought up with different with different values.
I I'm saying nothing against whoever does it. My I have very close friends who do it. Imma u mhux qed ngħidlek li l-valuri tiegħi huma importanti u tagħhom mhumiex. It's just that different outlooks.
Eżatt, different outlooks. I'm just very scared of the, the outcome, għax I care about what people think, I actually do. Allora,
għaw min li ġu għalajnom xħatiħor jasef u għamalek u ma kapaċi. Eżattu, eżatt. And listen, those kind of people, they, they go places, eh? Ħafna, u tipo. You know, I'm not gonna lie.
I don't care what people think to a certain point because of who I am. Like, look at me. Kiku nati daqsek kas fuq xejdu n-nis. Kiku, I wouldn't have a tattoo on my body. Kiku, anka back when I got my tattoos, ma kienet ħafna iktar tabbu mill-li

Because in the future I would like to have a family and I don't want to have kids li jaraw il-lommom doing pornography or whatever. I mean, OnlyFans doesn't have to be pornography. It doesn't have to be. But since it's, it's Especially here in Malta. Għaldik marrufa tipek It is known for it, u isek diġa you're tainted, fimt, so. Jien per eżempju jien kelli f'moħħi nagħmel eh, business fuq naqbad nixxi pentista nisa.

What the hell, man? Għajlek il-verità, kieku m'għandix swaba naqħu xnin nagħmel jien. Mhux għaddejja.
It's easy money, go for it, imma. Ma nasib meta jġi għal. I've done a lot of wild things. Meta jġi għal. Tal-irġiel ma nasibx. Ma nasib meta jġi. Ah, ma tistax tgħid u fetish is a fetish. People are not open about their fetishes, ah? Jiena per.
Most people aren't.
Jiena il-fat li xismu. Kif għatlek, jiena ek nkun dari mal-ħajtu m'għandix flus fidejja.

I mean, it's that easy, yes. It is that easy.
But again, everything has its limits. Like, per eżempju, kem ħaddum tara, kem ħaddum tara, like... L-istess saqaj.
Eh, mxek, mxek. As in, if I open an OnlyFans, I'm sure li namel hit mill-ewel kif niftħu. Mm. Imma kem ħaddum, jek Hemm oħra like people Malta is very small. Screenshot imur fin-nofs and everyone has your photo. Kif kien ġara ta' Lexi? Eżatt, eżatt, eżatt. It was quite unfortunate għaxi għaxi kienet għamlitom bil-pattu kondizjoni li jisek qed tipprovdi servizz u inti tħallas għalih.

Organically. Organically.
Because I think because of luck, I would say. Ma nejċ luck u koll, mill-missija li tkellimna orejtni u nasib anka li li vera ġenwina u it comes across u koll meta meta tamel il-post tijak fu u anka stories li t-tibet. Yes, but you need a lot of effort to be an influencer ta. Nista nassumi. Trust me, I'm not, I'm not, I don't even, that's why I don't consider myself an influencer. I barely put in effort. Barely put in effort. As in, qed tarawni llum, this is effort, vera. Em, u meta ntellaq, like it's very tiring, but I look at people like Sara Zerafa, em, eh, Stella Cini. Stella Cini, oh my god, Tamara Webb, like all of these people, all of these women, even men, Luke Magro. Luke Ej. Magro is a very close friend of mine. U ngħid ngħidu Madonna Luke kemm il-Madonna fit laħaq ma' affarijiet. Like the other day, he was showing me how to edit a video. Għatlu le, għatlu ma niflaħx, għatlu għamlu int, għatlu ma niflaħx iktar. Mandiġ paċenzja, man, it's too much. Crop, as in, I do edit videos, but with me it's just very crop, crop, crop.
Captions. Captions.
very, very simple. Għamel diska forsi.
Eh, u l-lum bada jorini look jizzum, ja, bda jfittex. It takes him hours ta' biex to edit one video. Like that's, that's a full-time job, man. Full-time job. Like even these, what the hell is this? La la tinix wireman dini. Eh, too much. Dik u anka per esempio meta eh, tipo għamilt għamilt ġimma neħos jgħana smak inti u koll meta għamilt ġimma neħos jgħal vibe il-da għamilt prattikament ħafna żmien nara il-background ta' kif jaħdmu il-daw radio host. Għamilt jien konti għet eżatt ħdejn Valentina mm. il-da. U meta ngħidlek l-ammont ta' emails u meetings u nara kalendarju tagħha eżin Torini, mux not not Imma tipo saqsejtek ma m'għandix personal assistant tgħidli le. Ngħidilha kif kif jista' jkun din din mara li għandha Għanda ma nafx kemm il-events u promotions, għanda mm. to... U oh, she's an organizer, she does her own... Shoots tal-modelli. Trust me, and you know what's even worse? Influencers with children. Imsiken, man. Għaxa aħb, man. B'kumbinazzjoni tqajt ma' Tamara Webb il-weekend li għad, no, not even last weekend, this week. Kenna event u bdiet tgħidli, għart li den, għart li it's something else. And I believe her, xina jiġu ħafna klijenti għandi bit-tfal jgħidu li den m'għandniex ċans. Qabel kont ngħidu daw, daw li jgħidu m'għandhomx ċans, għax there's a will, there's a way. Imma tisma' storja wara storja U I kind of experienced it myself when I got the puppy and he hurt his elbow, I had to cradle him at night u hekk, u hekk qaluli sħabi, qaluli then that's what it's like to have a baby, ta' you have to cradle him at night, sleeping few hours. Illa allu man, I can't imagine being an influencer having to be up, like kept up. Jisu 100% all the time meta jkun hemm kamera u Eżatt, eżatt, eżatt, u titoħsib it-tfal and it's not easy, especially not, I'm not um,

what, um, what they're known for. What they're known for atfal, which is nice as well, għax they have a different audience. Family, family eh, friendly content. Għadda. Em, per eżempju, eh, Denise, em, nsejx jisma, kunjoma, sorry, eh, lawċija li taħdem il-vibe u koll. Ah, all right.

I'm aiming for having a child that's around 35 if obviously If stars align u tiku Eżatt, kollox ikun. if God kontent. allows it.
Em, Għax ovvjament tara kollu tara jekk ikunx kapaċi, which I'm, as in, it is what it is, but, but if em, God allows me to have a child

Jien għandi l-aħħar mistoqsija, ma nafx jekk intix saqsi.
Zgur? Eh, Zgur?
Zgur għadna kollox. Eh, waħda rather sempliċi mistoqsija. Ek tiġi per eżempju tagħmel workout, x'ti preferi? Eh, tagħmel workout hawnhekk jew tagħmel workout pal triathlons li li jseħħu għamalt, per eżempju, il- daw challenges li kunu bil

Imma, yes, so CrossFit would be the the, the. Yes, yes, yes. Um, uh, so, jina, soqsijiet lesti, għamek titta, għandi jihtar ma għaddejna sija. It's been so long.
Għandi li kell wara għati fuq u. Uh, ma nafxek ma t-promovi xaħġa li tipo għaw dal-ġim il-sovax. Sovax lifestyle. Sovax lifestyle tista taraw fuq Instagram u anka. Eh,

And I leave it at that. We're all damaged, but we're fine. We're fine. Thank you ħafna Denise tal-li ġejtu u l-għajt istedina u nispera ħad gost tkellimna. Mhm. Jien for one ħad ħad pjaċi niddiskutu fuq fuq kollox.
Fuq kollox.
I think we ticked all the boxes. U fuq ikel, fuq ġim, fuq kollox.
Uh, thank you. Uh, u hopefully tarawna ġimgħa d-dieħla wkoll. Thank you.